Atu cu Youth for Myanmar i an advisor ruahnak a petu a simi an hruaitu pakhat Pu Tluang te he biaruahnak kan rak ngei ta rih lai. A hmasa ber in hmun ṭha lemte ka vang in kan lawm a. Cun himi event hi voing za in buatsaih na ngei, voing za in tih na ngei. Aw, hei a voi hnihnak a nia. A voi kannak cu February thla ni sawmhnih le pahnih, thla hnih, sang hnih le sawmhnih pahnih, pahnih le paruk den chan khan in a voi khatnak

Cubangcuan in ei le inn te pawh kha kan lo siam tlem deuh ni in a lang a. A chan cu dar pua le a chan ve tanga kan han zuar kha dar khat vela kha chuan in ei le inn pawh kha tam tak chu hralh zawh ania. Cubang chuan in mipui in min hlut saka kan ring phak phak aiin mipui in min hlut saka

Cu paw cu a thlawn in min tisak ani. Cubang cun Vanglai ni te cungah te paw lawm thu an soi tak meuh meuh ani. Okay. Uh, cun in tunah a hma in hemi even a hma in buat sei sok a han a voi khat na khan in i ei in ei ei tur vel ei tur vel zor kha le chon concert ang khan in kal pui ta a boina hian engang chi nge kal pui in tung oh oh tunah voi hnih na kan vote saya hian in ei le in ei le in pho kha kan ti tam zawk a kan ti pung a kan ti bel nasa kan ti bel nasa a chuanin a voi khat na kan ti ang tho khan in ei le in zora chuan concert te pawh nei kan tum ani okay john i concert chu darin zar tang ben in ne ti tum o con concert hi ei chonu dar khat vela tang hian in kan thei kan in bai saya

zaithiam taktak te pawh in hemi a tan tiin anmah nih aw te an an chuah dawn ani. kan lawm lutuk e ne chuanin tuna a hma i chawng khan in i thil zuar ho te kha pawl hrang hrang kha ni ta a na tupi ti vel te mo mun hrang pawl hrang hrang kha ni ta a buina hian in engtin nge nangmah ni youth comment ma chaw nge pawl hrang hrang khan in zuar le aw tuntum kan bo sai hi a organize tu kha chu youth for myanmar

Ṭhenhnemmi a ngei. Keimah nih MP a ṭang te pawn an on zuar ve a ni. Ani cun khami an zornak pawisa kha maw an hmuh zat kha an hmuh tur kha ka ngei la maw an pawisa hmuh tur kha engtin nge i nangmah nih kut a lut vek dawn nge anmah nih khan can an nei ve dawn nge entir nan 50 50% ang chi khan in sem dawn nge engtin nge ni dawn kha tiang

Cun donation box kepaw ah kan siam leh a. Cuta kan mipui in an pal ang to donation box ah an ran thlak pawisa sum le pai ka cu Youth for Myanmar in kan cang. Cu lai tang chuan in cumi kan sung hnu tang chuan in event pakhat kan nei le ma nge in a tul na hmun ah tanpui na kan sem chuak zel. Ya lo pi le mai an chan mo i tuna

Innka vialte ruat saknak kan hlan cio. Oh, kei pawh kan um e. Oh, atu cu Charity for Myanmar event te rak la ve mi mipi hna beruahnak tlawmpal kan rak ngei la i hika ka pawng ah dirmi hi ka pi nih min nak an sim kho hnga ma mu mu te kan au ah okay kan lom tuk ah hi ka event na rak rat ta hin je bantuk lungput in dan na rak rat je ruang ah dan na rak rat ti mi te kha si kan ma zong ral tlan in hika hi phan ve mi kan si mu a raltlan hna pakhat le pakhat i zawnruahnak, i dawtnak hika mi ramdang a si tikah khan maw raltlan hna ca khan bawmhnak ca tuahmi a si tikah khan kanmah le kanmah i zawnruahnak le i dawtnak khan ka rak ratmi a si. Okay, kan i lawm tuk hringhran. Cun mah event na rak phak tikah hin zeitindah na hmuh ning a hmunhma hna an tuah ning hna hi zeitindah na lungtling maw na hmuh ning? ka lung a tling ko. Hika Aizawl hi cu a bi tuk ve maw? Uh, hi bantuk hika hin cu Millennium cu hika Aizawl ahcun min pakhat a ngeimi a si. Hi bantuk hmunhma ah hika Aizawl i DC in kan ti lai cu an cozah le uh, Aizawl mipi nih hi bantuk in raltlan hna caah uh, uh, Yampungwe kan ti lai cu ti uh, hi dirhmun kawl kho ding in uh, hi bantuk uh, nawl a kan pekmi le Hi bantuk an tuahmi hi kan i lawm tuk. a hmun le hma zong a za tuk ko. Kanmah zong kan siarem a ngai. Kan i lawm tuk. Okay. zanlei ah hin concert in an peh peh a si lai ti kan rak theih le a concert an peh tiang hi um nan i tim zeitin zeitindah a dongh tiang um nan i tim ma? Si, a dongh tiang um kan i tim. A dongh tiang thazaang pek ding ah kan i tim. Okay. a cih ahcun an rawhchuanmi hna zeitindah zeidah lo a ṭha ma? Lawcham in an ei cangmi hau pawl kha. Si a ṭha tuk. Kawlram hrimhrim kan ngai tuk. Kumkhat chung kan ei khawh lomi Kawlram chuanmi tete, Kawlram leia kan ti lai cuti. Mah i maulung yepo hei ti bantuk, wata do ṭhu hei ti bantuk maw, ciazan tau hei ti bantuk si a phunphun si i kan lung a tling tuk, kan lung zong kan i hmui tuk. Cun Kawlram zong kan ngai chinchin. Biaruahnak caanṭha na kan pek ca kan i lawm tuk hringhran. CCC kan nih zong kan i lawm tuk. The Chin Support cungah kan i lawm tuk ve. Okay. Okay, a atu ahcun Charity for Myanmar event ti a rak lami nungak le tlangval pawl he tu hi kan dir hna le a biahalnak tlawmpal ka van ngei hna lai. Uh, a hmasa bik ah mihi event hi zei ruangah dah zei ruangah dah nan ratmi hi event ah hin nan ratnak a ruang te kha kan chim kho hnga ma? Kan local san cu keimah nih kawi lai Burma mi kan nih ta i hrim hetiang ah an lo siam khan kan lo ngai thu poi ve ah chuan in hei a hlu emaw maw eng emaw te kha lo ti fa le chuan in engtin nge an hman dan ti te hrim chu chi hrang hrang an i hmai ang chu. Hika ka rat duh chan cu Kawlram he kan i hlatnak sau tuk cang. Hika in fundraising an tuah lai. Uh, thil nan zuar lai ti tikah Kawlram thilte kan ei lonak sau cang. Khatika kan ra lai. Chuan kanmah kan hla kanmah kan miphun sinak te zong uh, kan rak i hrawm lai tiah ka van rak tim nak si. Ka lawm. Okay, lamnak tampi kan ngei. Uh, hika hmun nan rak rat tikah zeitindah a hmunhma an tuah ning le mu an tuahnak ding hi zeitindah nan hmuh ning nan lung a tling maw ti te kha nan pahnih khan in hung kan hung kan leh piak ta law a hmun hi cu a nuam kan tia chuan in a ropui ko te hemi kal ten tam bawk a a nuam a kan cái po no ga tia chan su e por ma thil kan ei lo no for ya su wang po chuan ya chuan in um a hmun hi Kanmah nih in nem buan hna ya chan so. Okay. Chan nangmah nih khoi chang in nge. Khoi chang nge in lokal. La tlan in nem nge. Ah, keimah nih cu ratan kan nei lo. A om sa. Kai zo la om sa. Uh, kai ni cu kum kum ruk lai kan om to hetai Mizoram ah. Oh, nom ka ti tuk. Ah, ka phak ka makin ka kusik sai zem zong chok mir. Kai nom tuk. Ah. Zeitindah an rawl sermi pawl hi a ṭhawn an ti ma? Zeitindah nan hmuhning nan ei cangmi pawl kha zeidah a lawh timi kha atu ka phak ka si le ka van try la nate nai kai ngaih tuk cang ka lawm zeitindah nan rawl eimi pawl nan thil eimi pawl kha a ṭhawn an ti ma?

Okay, asile komnak tan thana kan pek ca kan i lawm tuk sing shan chan nuam hmang ding in dusakna kan in hlan hna. Kai kai ni po kan lom le te ke.

Ok, atu cu kan Lai hlasak thiam, kan gospel singer uh, hlasak thiam taktakmi uh, nungak Chihrawn Rem he beruahnak tan sawmpal kan rak mang lai i uh, hi ka hmun na rat tikah hi zeitindah zei bantuk lungput in dah na rat timi kha tunia bantuk in chan tha ka hmu ve cha tampi kai lom tuni chun karak rat mi hi hlasa ding in chan cu kan ting lo sina te in kawlram Atulio kan buaibainak cu mah he bawmhnak ding caan kawl si caah kan si khawh chungin rak i tel ve le maw rak lak ve kha kan duh caah khan kan rak ratmi si. Okay. Uh, then uh, Aizawl na umnak ke sau cang ma? Aizawl na rak phannak ke sau ma timi kha? Ah, a sauri lo tuan te kan thakhat thong rak um le lai tlang le program ka ngai le ka kir ta le ma khan ni zan ti ni ka rak phan than o Okay, okay. Ahit cun hika hmun rak than tikah maw an tuan ning tete hna na hmu ko le an tuan ning an thil tuan ning te hna hi vetindah na lungtling mo nang man vetindah na ruah ning na hmuh ning na rak i ruah ning nakin a nuam deuh man ti a nuam lo deuh man ti zeitindah na ruah ning kha si elom karua har bak se anuam tuk cun an thil tuami hi ka lung a tling tuk. Kamkhat lei ruah cun kan ram boruak sin te hi thinlung kan ruah bak cun ngaih hna chia le nikhin Chinmi kan lung ai rual ti zong tin ka hmuh le tampi kai lawm. Uh, cun uh, ma cun Aizawl na rak huat tikah hin Biakindah Mizoram mi nih hin an rak in don ning le na hmuh ning Mizoram hi mu uh, an rak in dong ṭha ma an rak in i welcome ṭha hna ma nan mah le kan mah le hla sak thiam mu gospel singer sia love

a innpa chakthlang zong nih a kan chawnhkhenh dan zong a ṭha tuk le kan i lawm tuk kan i lunghmuih tuk uh, mizo uh, kan unau hna nih cung zong lunglawmhnak tampi ka ngei ti kha ka chim duh kan a reaksi ahcun uh, nangmah pumpak lei ah kan kal cang lai i uh, nai shong ah music video thar hna chuah timnak hna um ma mm. aizol na um chungah oh si uh, maka cun aizol i kan rak rat mu chan zong cuti kannih kan ram lei cun zeihmanh tuah nga ti lo tikah khan hika kan rak rat tikah thil tampi kanmah lei in kan rian zong kan tuah khawh le tlamtling ngai cun hla zong atu hi tuah ding tam ngai um le thlacamnak he kan bawm u ti kha ka hmin kan sawm ṭhan hna. Okay, a donghnak kan kal cang lai i kan zohtu mipi hna sinah bia na cah duhmi nangmah pumpak mu nangmah pumpak i mi dothlennak kong he pehtlai in bia na cah duhmi te kha tlawmpal na kan simpiak ta rih law si tuni chun ah hika hmun in kan ton hna ca tampi kai lawm ti kha van chim ka du atu leo zaho ko nih kan ram boruak sining le kan ton chuak lomi cu kan theih viar kan theih viar ko ca kan ti man lungrok lo ten lungdong lo te in aa ṭangṭi hna usih, aa thlacamnak in siseh, thlacammi nih thlacamnak in siseh, cholava pemi nih cholava in siseh, kan si khawh tawk in kan ram cah hin ṭang hna usih law teinak kan hmuh hrimhrim hna le rauh hlan ah kan khua kan ram cio zongah Bawipa nih kirkhawhnak caan ṭha a kan pek ko lai cah kan ti lungsau tein kan ton cuahmahmi thil tuah hin a ruahzia le a tuarzia le a in

Cun nihin ni caan ah hika hmun na rak rat tikah hin zei bantuk lungput in dah na rat timi le zeitindah na hmuh ning mai event hi timi te kar kan sim pek ta law. Sisi ka lawm tuk kei zong hika ka rak phak khawh caah a pakhatnak bik ah Pathian nih ka thangṭhat cun hi bantukin ka rak phaknak a ruang cu kanmah raltlan ca le Myanmar caah khan a si ruangah khan mah boruak hi cu rat lo awk hrimhrim khi a ṭha lomi ti si. Cu ruangah cun ka rak ra cun an thil tuahmi zong hi ka upat fawn hna. Cun nuam zong kaa nuam. Cun ka vun phak ka hi cu ka ngaih hna chia ruang cu kanmah mi lawngte, kanmah lei mi lawngte, Hakha mi zong sia Myanmar mi tampi ka hmuh hna tikah hin khi zeitin ka ti la ka feel dan khi ka ngaih hna chia cu a lam zong kaa lawm tuk. timi kha chunta ka duh okay kan i lawm tuk hringhran le hika hmun ah na rak phannak sau cang ma hika event ah hi oh si mizoram ah cu ka phannak cu sau cang na ti aizol hi cu kai sai hau mi ka si wang ah khan ti aizol hi ca tlon in ka rak tlong le tu hi kum leo te si ca ka rak i tel ve hrim hrim nak kong si okay sai ha um men si le aizol na rak tlong tikah zeidah Khuaher na in mah zei zei zei tuah ding in dah na rak si? hla hna kha tu cu CDF hla hna te CDF hla hna cun kan mah personal khi keisa ka tila cu mah mah ruangah khan ka rak la ve hrim hrim okay zeitin dah an thil tuah ning ah hin an eidin siammi

na chimtu mite kha rak kan chimter ta law sisi ka lawm tuk atu ah phaisa chawva in siseh a thawh cuahmah mi le thlacamnak zong in siseh kan di lak tein kan i bawm cio hna la phaisa chawva ngeihchia chawva a thawmi vialte nan dihlak bawipa nih thluachuahnak an pe ko hna seh let in in cham dih ko hna seh atu ahcun kan nih lai lei ummi le hika a zaammi caah cun phaisa le ngeihchia chawva cu zeihmanh kan ti khawh mi zeihmanh um lo Asinain kan ṭangṭi hrimhrim hna la. Ramdang lei ummi deuh hi ramdang lei ummi deuh nulepa ulenau he kan i bochanmi hna nan si ko tu ahcun nannih kan ti khawh tawk cio in hi kan dothlennak pi hi kan ṭangṭi hna la le kan tei hrimhrim hna la ti zong ka zumh thlacammi nih thlacamnak in ngaihchiah chawva in a bawm khomi nih ngaihchiah chawva in kan umnak hun cio in kan ṭang ṭi hna la le kan tai hrimhrim hna la fighting okay uh, kamnak caan ṭhan la kan pek ca kan i lawm tuk hringshan caan nuam hmang ding in duhsaknak kan in hlan si ke zang ka lawm tuk ve Nihin kan chan hmannak cu mah vial khan kan tong ter rih lai i a kan zohtu mipi nih dihlak cungah kan i lawm tuk hringhran.